The PB Channel lo thlir thin tu te in zavai in chibai leh vek u le. Hnam tin mai hian thawn thu hlui thei lo legend kan tih ang chi hi kan nei deuh vek a. Chung zing ah chuan Japanese ho hi a bang lo ber zing a mi an ni awm e. Mi tam tak chuan in sawi thaih hi an ching em em mai a, thawnthu hlauhawm tak tak hmangin anmahni leh anmahni an intihlauh thawng chawp thin a. Tunah hian Japanese ho thawnthu hlauhawm a tak tak nia an ngaih hial te kan rawn ti lang dawn a ni. Ramhnuai intihhlumna hmun. He hmun hi a hming an phuah atang ringawt pawh hian a nelawm loh nghal viau mai thei a. A hming dik tak chu Alkigara a ni a. A nihna takah chuan he hmun hi ramhnuai thim khup mai, khualzin te hip tak a ni a, park hahdam thlak tak a ni bawk. A tlangpang lehlamah hian intihhlumna ramhnuai, suicide forest, an tih chu a awm a. Chulai hmunah chuan mi beidawng mahni nunna la tur te chu an kal thin a ni awm e. Ramhnuai hmun reh leh nuam taka thlamuang taka mahni nunna lak chu a thlan awm viau mai thei e. Mahse chu pa ka leng khaw thawngte tan erawh mi intihlum ruang hmuh chu thil hmuh nawm tak a ni hauh lo vang le. Helai hmun hian hmasanga ta tawh mi intihhlumna hmun tiin thawnthu a lo ngah viau tawh a. He hmunah hian mi za chuang fe chuan mahni nunna an lo la tawh a. He hmuna intihhlumna record hi kum sangkhat zakua sawmnga atang daih tawh khan an lo record tan tawh a. Kum sangkhat zakua sawmruka. Saisawma chu Mato a thawnthu ziakah chuan helai hmun hi thingkung tuipui tiin a ziak a. Helai hmuna intihhlumna lo pun vakna chhan pawh hi he thawnthu lo awm vang hi niin mi tam tak chuan an ngai a ni. He hmun chanchin hi lo hriain vlogger pakhat Logan Paul chuan a video topic pakhat atan he hmun hi a hmang a. Sanghnih sawm pasarih kum hlui thla ni chuan helai hmunah hian shooting tur chuan a kal a. Mahse an rin ang chuan thil chu a kal hauh lo mai le. Logan Paula leh a crew te chuan ruang pakhat hi an chhar ta a, a video chuan mi a sawkhlawm em em mai a, a then phei chuan a kal thui mah mah a ni tiin an sawisel a. Chulai hmunah chuan mi pakhat chu a lo in awk hlum a, chu chu a thla lahin a post darh ta a ni awm e. Chutianga chulai hmuna mithi an tam tak em avang chuan, Park luh dawnah chuan sign board in thu tha tak tak an tar ta a, I hmangaih te kha ngaihtuah rawh tih te, nunna hi thil pek a ni tih te a in tar ta nual mai a ni awm e. Scientific taka thlir chuan helai hmuna Mount Fuji hian khawvel pian ken thil, minerals, ang chi kha a pai hnem em em mai a. He hmunah hian compass pawhin a hnathawh tur angin hna a thawk thei lo niin an sawi thin a. Eng emaw mihring lungngaihna pawt chhuak thei thil a awm a nih te pawh an ring hial a ni. Hmeichhe hmai thler. Kum sang hnih sawm panga khan hmeichhe pakhat Yuri tih hming pu chuan thlalak mak tak mai a la a. Yuri chuan a sawi dan chuan kar a a lut tur chu hmeichhe pakhat mak tak mai chuan a lo en reng mai a. A sawi dan chuan a hma lawkah hmeichhe dinna laia en chuan engmah a awm loh thu a sawi a. Chulaiah chuan a lo en reng tu nu chu rap awm tak chuan a ding reng mai a. Yuri chuan chu laia hmeichhe lo ding hmai tuam tlat mai chu a hlauin a rap ta em em mai a. He hmeichhe hmai tuam hi Japanese legend a an sawi thin. Kuchisake Onna chu a nih theih mai a rin thu a sawi a. Kuchisake Onna hi thla hrang pakhat hmai thler duai mai a ni a. He a hmai thler duai mai thup nan hian a hmai chu a tuam tlat thin niin an sawi a. He nu hi Japanese thawnthu yokai a mi niin an sawi thin a. He yokai thawnthu hi a dik tak tak a nih ngai chuan Uri thil tawn pawh hi thil hlauhawm tak tur chu a ni. Yuri chuan chu hmeichhe thla a lak zawh chuan chu hmeichhia chuan camera chu a rawn ben thlak sak a. Yuri chuan thla bar tak chuan a tlan a ngai tih a hria a. A car a tlan luh mai bak chu tlanna tur dang a awm lo tih a hria a. A theih ang tawk a chak chuan a tlan lut ta a. A hmeichhe hmuhnu chuan car chu a rawn beng dawt dawt a. Car a a han tlan chiah chuan chu nu chu nasa tak chuan a rak chiam niin a sawi a, a hmai tuamna chu a phelh a, a ka thler duai mai chu a rawn lang ta a ni, a ti a. Hlau leh thla bar tak chung chuan a motor hmang chuan a tlan chhiatsan thei ta niin a sawi a. Yuri hian a thil tawn chanchin hi hmun hrang hrangah a sawi darh a, a blog ah te ziakin chanchin thar ah te pawh a lang nghe nghe a ni awm e. awihsaktu erawh an tlem hle mai a. Mi ṭhenkhat ngaihdanah chuan Yuri hian intihlar a tumna lamah heng thil hi a phuah chawp ta mai mai niin an sawi bawk a ni. Tominos Hell poem hrang chanchin. Tominos Hell hi poem ṭha tak mai a ni a, mahse an sawi danah erawh he poem hi poem an che dawng niin an sawi a. He poem hi zir chian a nih hnu chuan a hla thute a tluangtlam ang aiin a rawn chawr chhuahna hi a makin hriatthiam a har a ni, an ti a. Texas University-a an professor pakhat chuan he Tomino's Hell hi chhuah a nih thu leh kum sangkhat zakua sawm pakuaah an hmuh chhuah thu a sawi a. A thupui atan chuan shaking tih an hman thu a sawi bawk a. He poem thawnthu ah hian Tomino a a nau hmeichhe ngaizawng tu chu a awm a. Tomino chu Meidil ah chuan paih a ni a, na tin reng chu a tuar a. Legend a an sawi dan chuan he Tomino's hell hi a ri a kan chhiar a nih chuan an che loh in kan awm dawn a. Kan chung ah chhiatna chi hrang hrang, accident te, vanduaina te leh thih hmahna thleng in a rawn thleng thei niin an sawi a ni. Video pakhat he Tominos Health chhiarchhuahna video hi a awm niin an sawi a. Chu video chu a lar chak em em mai a. Mi tam tak chuan he Tominos Health ina an chhia a ken nia an sawi kha a ni lo a ni tih proof na a ni e an ti a. Mahse he Tominos Hell phuahtu hi a la dam reng a. Kum sanghnih pali ah chuan Yomataw chuan he poem hi inchhiar ri a nih chuan vanduaina nasa tak in tuar dawn a ni a la ti a. Pumpelh theih a nih loh tur thu a sawi bawk a. Movie director pakhat chuan he thu hi lo hria in film pakhat chu he Tominos Hell beh chhan hian siam a tum a. Mahse vanduai thlak takin chu pa chu a thi a. College zirlai pakhat chu he poem a chhiar riek zawh chiah hian a thi bawk a ni. Tekhe tekhe, thla hrang sawi tawh chuan hmeichhe thla hrang hi a tam zawk an ni awm e. A bik takin Japanese ho phei chu hmeichhe thla hrang ngah ber kan ti thei hial awm e. Mahse tuna kan sawi tur hi chu tlemin a dang deuh a. Sikul naupang rual hmeichhe pakhat hi rel kawngah chuan a tla hlum a. Rel chuan chu nu chu a taksa lai takah mai chuan a chil bung hmawk mai a. Chu hmeichhia chu ke nei lo chuan a hrang ta thin niin an sawi a. Chu thla hrang chuan a ban leh a koki hmang chuan a taksa chu a nem kang a. Chu thla hrang chuan a kal zawng chuan thawm a nei ta thin a ni, an ti a. Chu a kal zawnga a taksa in kawng a hrut chu tekhe tekhe tiin a ri thin a ni, an ti a. Zan laiah chuan he thla hrang hian phuba a la thin a. A accident laia tuman an ṭanpui loh avang chuan phuba laka tum reng niin an sawi a. Zan laia mi a hmuh chuan a um a, a lai takah chuan a tan bung ve thin a ni, an ti a. Varzon dangah chuan Sait an tih ang chu a keng a. Teketeke Varzon dangah chuan a hming hi Kasimarei Kaw niin an sawi a. Vantlang inthiarna velah chuan a vak lut thin a, ke a neih loh avang chuan vantlang inthiarna hnuaia ke lo lang te chuan a mit a la hle thin an ti a ni. Awle, tun tum atan chuan khati kha ni leh phawt mai sela, thliartu zawng zawng te, in zavaiin video leh ah kan in hmu leh theuh dawn nia.